Ech sinn d'Christine.
Ech sinn de Ben.
A voilà, mir si ganz frou, dass Der haut Äre Projet kënnt presentéieren. Ganz relax, mir hunn nach eng Zäitlimitt, véier Minutten, wann Der dat duerchkritt. Mee gerot net am Stress, also mir sinn hei wierklech fir e gudde Moment ze verbréngen a mir freeën eis op jidde Fall. Mee eis Gedueld wéi kënne mär an dëser kritescher Phas, wou déi vulnerabel Leit wierklech net solle rausgoen, eisen Deel als Scouten zur Gesellschaft dozou bäidroen an eis Hëllef an där Pandemie hei ubidden? An do ass ganz séier eben de Projet komm, dass mer fir vulnerabel Leit akafe ginn, fir si hir Kommissioune maache ginn, op d'Post ginn, op d'Bank ginn, all déi Nécessitéiten, déi se am Alldag hunn, fir si ze iwwerhuelen, fir dass déi vulnerabel Leit sech net musse virun d'Dir goen a sech dem Virus quasi aussetzen. Dee Volet hat nach en zweeten Aspekt, an dat ass deen, dee sozialen Austausch, dee konnt geschaf ginn. Déi Leit waren isoléiert, deelweis deeglaang eleng doheem, an de Kontakt mat eise Scouten, deen hinnen d'Akeef bruet hu war quasi deen eenzegen Austausch, deen déi Leit an hirem Alldag haten. Dat heescht, och dee sozialen Aspekt vun deem Projet war e ganz groussen. Awer och fir eis Leit, déi erausgaange sinn, d'Kommissioune maache gaange sinn, och fir si war dat quasi deen eenzege Schrëtt, dee se konnten no bausse maachen. Et war jo quasi am komplette Confinement. An do war eben dee soziale Volet och fir déi zwou Parteien extrem wichteg. Voilà, dat war de Volet All Dag eng BA. A lo giff d'Jennifer dann op de Volet Blitzaktiounen agoen. Jo, hei si mir am Fong vum Ministère de la Santé gefrot ginn, fir effektiv der Mondschutzmasken ze bitzen. An et hu sech direkt immens vill Leit bereet erkläert, fir eis do ze hëllefen, och Net-Scouten. A mir als als FNEL an LGS hunn dunn eng Hotline ageriicht, wou d'Leit konnten uruffen, Hei, ech hunn der esou vill Maske gebitzt. An da si mir, d'Scouten, se bei si siche gaangen an hu se a Këschte gepaakt an hu se dann och ausgeféiert. Déi ganz Aktioun ass gelaf ënnert dem Motto Bitz doheem, vue dass d'Leit bei sech selwer doheem d'Maske gebitzt hunn. An um Enn sinn dobäi 40.000 Masken dobäi erauskomm a mir hunn déi dunn un 51 verschidde sozial Ariichtungen hei zu Lëtzebuerg verdeelt, ebe well am Ufank ee Manktum war un deene Masken, déi nëmme kënnen eemol benotzt ginn. An esou hu mir eeben och gehollef. D'Pandemie anzedämmen, a jo, ganz ënnert dem Motto vum BP, eise Grënner vun de Scouten, Zesumme fir eng besser Welt. Ech wollt Iech froen, Dir hat gesot, de Projet hätt gedauert bis den 30 Juni. Leider wësse mer jo haut, dass déi Pandemie nach ëmmer, mir sinn nach ëmmer an enger, an engem Kontext vun enger Crise sanitaire. Fuert Dir weider mam Projet? Hëlleft Dir de Leit weider oder wat ass Äre Plang? Et ass esou, datt mer eis ganz konkret dozou entschloss hunn, de Projet op engem gewësse Moment ze stoppen. Firwat? Well ëmmer méi Leit an virun allem och ëmmer méi Gemengen, awer och staatlech Associatiounen op dee Wee zeréckgaange sinn, datt d'Gemenge fir d'Leit akafe gaange sinn an esou. Mär waren zimlech gefuerdert am Ufank, well mir eben als Scouten zimlech pragmatesch an onkomplizéiert konnten hëllefen. Mir hunn net misse grouss Formulairen oder esou, nee, mir hunn eis bereet erkläert ze hëllefen. An do war wierklech an der waarmer Phas, soen ech mol esou, de Besoin och effektiv do. Zu iergendengem Moment sinn eebe wéi gesot d'Gemengen an de Stat nokomm an och ëmmer méi aner Associatiounen, soudass mir eis fir eis gesot hunn, ok, mir ënnerbrieche lo de Projet Aldaar NDA an och Bitz Doheem a fokusséieren eis erëm op eis Aktivitéite mat eise Scouten, well och do mierke mer, och elo am Alldag, dass Déi Jonk, déi et virun allem brauchen, de sozialen Austausch, hir Kolleegen ze gesinn, kënnen Aktivitéiten dobaussen an der Natur, wat jo eise Kär Business ass, manchmal esou ze maachen. An dofir hu mer eis ganz konkret gesot, Mer stoppen de Projet, well einfach aner Optiounen do si fir déi Leit, déi d'Akeef maachen. Ech muss och dozou soen, dass dunn eben d'Schoulen zou waren an d'Unien an dunn haten all déi benevole Scouten eben och méi Zäit. A fir déi Zäit sënnvoll ze notzen, hu mer dunn eben de Projet agefouert an elo eben geet normal d'Liewen eben. No wéi weider? Dofir ass de Projet och einfach net méi stemmbar, alleng vun eis. An dofir si mer och immens frou, dass verschidde Gemengen dat eben iwwerholl hunn a sech quasi un eis inspiréiert hunn an dat elo weider maachen. Op jidde Fall villmools Merci, dass Der komm sidd. Op jidde Fall, egal wat den elo wat wat d'Issue ass, wierklech Félicitatioun fir Äre Projet a maacht esou weider. Wierklech, dat ass schéin. Villmools Merci. Merci.
Merci. Schéinen Dag.
Ech hu mer Beispiller erausgesicht vun enger Folleg, déi gëschter erauskomm ass. Vläicht kennt Der den Edson. Dat ass e Kënschtler, dee ganz interessant Saache mécht. Dat, wat den Edson gesot huet, nämlech ze vermëttelen, et ass okay oder du bass okay, dat ass eise Leitsatz, deen op alles passt, sief et, ob mer elo iwwer Erektiounsschwieregkeete schwätzen, och mat doriwwer schwätzen, datt een Angscht huet, wann een nach keng Erfarung huet, datt een net weess, wéi ee mat sengem Partner soll iwwer Sex schwätzen, mat sengen Elteren, mat senge Kanner. Also et gëtt eng grouss Panoplie an vu Sujeten, wou mer dat eebe probéieren ze vermëttelen. An dat maache mer jo och an eise Rubriken. Dat heescht, mer hu Rubriken, an deenen et zum Beispill drëm geet, wéi fillen ech Gefiller, wat ass normal, wat ass net normal. Mir informéiere Leit och driwwer, wat hir juristesch Méiglechkeete sinn, wa se zum Beispill Iwwergrëffer eben erliewen. Elo hu mer dräi Persoune gehat, déi sech bei eis gemellt hunn. Elo krute mer eng Noriicht vun enger Fra, déi geschriwwen huet, si hat en Iwwergrëff erlieft, et wär bei der Police guer net agreabel gewiescht, wou se mat hir geschwat huet. Du hunn ech där Persoun zeréckgeschriwwen, dass ech bedauere wat hir geschitt ass. An ech hunn hir e puer Organisatioune gesot, déi kéinten hëllefen. An dunn huet si zeréckgeschriwwen, Et ass zwee Joer hier, mee ech wollt dat eng Kéier engem erzielen, dee versteet, ëm wat et geet. Hutt Där en Impakt gemierkt punkto Pandemie op d'Nofro?
Jo, a leider Gottes. Also mir hunn eng Sendung gemaach, wou et eben ëm Léift a Sex an Zäite vu Corona gaangen ass, an do hu mer de Leit, mir soen de Leit ëmmer am Viraus, dass si eis kënne soen, iwwer wat mir solle schwätzen. An do, et ass traureg, well déi Saachen natierlech ëmmer negativ konnotéiert sinn. Et geet ëm Einsamkeet, et geet drëm, wéi fillen ech mech a mir selwer, a mengem Kierper, wéi sollt ech iwwer Saache schwätzen. An also mir hu Plaz fir déi negativ Themen, mee mir probéieren de Leit ëmmer och e positiven, e sexpositive Message mat op de Wee ze ginn. Mee do, also d'Resonanz mëttlerweil, also mir bräichten jo sech nach eng Persoun, déi mer astelle kéinten, déi einfach just déi Messagen einfach de Leit weider vermëttelt. Ech hat nach eng Fro zu den Themen, déi Der eraussicht hutt. Dir hutt elo ganz vill Folge genannt. D'Theme wäerten onendlech sinn oder se kommen ëmmer erëm op en Neits op d'Tapéit oder se kommen erop, notamment a Covid-Zäiten. Ma awéiwäit sinn et Themen, déi Dir eraussicht, well Dir fannt, datt se wichteg sinn, oder ewéiwäit sinn et Saachen, déi vun Äre. Nolauschterer an Nolauschterinnen kommen. Also mir hu jo ee Journalist am Team, eng Sexualpedagogin an e Psycholog a mir sinn all op eise jeeweilegen Terrainen ëmmer am gaangen ze kucken, wat beschäftegt d'Leit. Mir huelen Themen, wéi gesot, déi och eis Nolauschtererinnen an Nolauschterer eis proposéieren a mir schaffe mat der ESA vum Planning Familial zesummen. Dat si jo déi, déi an d'Klass ginn eben.

Dass se vun iergend engem Kolleg, e Frënd, e Gefrosen, eng Frëndin, Schéck mer eng Foto vun der Plakeg. An et war ëmmer méi. An jo, ganz vill Leit hu gesot, ma mir kréie Formatioune fir BCQ, mir ginn opmierksam gemaach vun de Proffen a sou. Mee ganz, ganz vill Leit hunn awer deen Impuls fonnt, jo, mee da sinn ech, huet ee mech net gär oder sou, also hunn ech awer gefillt, wéi dass se dat misste maachen. An dann stellen ech kuerz ACTAD Lëtzebuerg vir. Mir sinn eng ONG hei zu Lëtzebuerg, A mir hunn haut als Missioun, géint all Forme vu sexueller Ausbeutung vu Kanner ze kämpfen. Direktioun, huet iergendee vun direkt eng Fro? Jo, ech hätt eng Fro. Dir hutt hei déi ganz schéi BD oder dee Comic gemaach an zwou Sproochen. Dat fannt ech scho ganz flott, datt et wierklech zweesproocheg maat. Dat ass jo e Problem, deen an der digitaler Welt geschitt. Firwat hutt Der en analoge Printproduit gemaach? Mir hunn se och elo an der Locale, well mir vill an Ateliere ginn. Zum Beispill mir gi gären an d'Schoulen, mä och an d'Jugendhaiser, Maison Relaisen, iwwerall. A mir maachen dann vun Aquadat maache mir Ateliere mat de Jonken an dann huele mer d'BD mat an da ka jiddeferen eng BD mat heem huelen, fir dass se och emol eng BD hunn, fir e bëssen eng Ofwiesslung ze hunn. Mä jiddferee kann déi BD ufroen. Also mir schécke jiddferengem, also kréie se gratis, dat kascht näischt an se ass eeben och online. An d'Idee ass hat eng flott Aart a Weis fir mol aneschters op en Thema unzegoen. Lo hutt der schonn deelweis op meng Fro geäntwert. Meng Fro war nämlech, Wou setzt der d'BD an? U ween disseminéiert der se? An hutt der eng Aschätzung, wéi vill Jonker bis elo schonn vun Ären Ateliere respektiv vun der BD konnte profitéieren?
Wéi vill mir erreechen? Also bei eise Klasse, mir hu lo zum Beispill, gi mer och vun de Schoule gefrot, zum Beispill Maison Relais, do hate mer, Wéi eréischt 2019 ugefaangen, hate mer ëm déi dräi, fënnef Stéck an 2020 krute mer siwen Demandë vu Klasse selwer, dat heescht wou si se ouni eis geholl hunn. Dat heescht, kann dann d'Rechnung maachen, siwe mol zwanzeg oder, et hänkt dann dovun of wéi vill Schüleren an der Klass sinn. Mir hunn hatt ëmmer e puer mol och sou fënnef mol d'Joer en Atelier, mindestens fënnef mol, mee et ass ëmmer schwéier, och mam Covid, wou et natierlech e bëssen ageschränkt, Ateliere mat de Schüler an dann ass och en Zuel. Mee et sinn och privat Leit, déi eis scho kontaktéiert hunn. Mer haten eng Fall, wou eng Mamm einfach hiert Meedche wollt e Kaddo maachen. Do krut si se. Et kéint och Therapeuten, Foyeren, wou se einfach an hire Gruppen am Foyer mat de Kanner zesumme wëllen einfach déi BD zesummen duerchgoen an d'Thema uschwätzen. Do, et ass wierklech, mir schwätzen an sech, wëlle mer jiddwereen uschwätzen, Jonker natierlech, mee och Erwuessener an jiddwereen, deen am Beräich schafft, einfach fir,

Vun dësem Moien wierklech Félicitatioun fir Äre Projet. Et ass wierklech e flotte Projet an nach bonne continuation fir d'Zukunft.